Ti Yawɛ, Naa n dani, zoli kuɣili, ŋun daa deei Dagbaŋ wahala la zaa n ʒin ʒɛya, ka bɛ ti lahi zaŋ Dagbaŋ yɛn la puhi o, ka o lee ʒi nir ka pa toli, ka tɔbu vuri o naɣ yɛrigi pina puuni, to zuŋɔ man lebila ʒi nir ka pa toli. A yɛli vidiyo din ŋmɛ n gari ŋɔ? Di zuɣu tahibu maa na, niriba pam nyɛla ban bɔhibɔhigu zaŋ chaŋ lala vidiyo maa polo. Bɔri nyɛ baŋli peeji din be Facebook la ni lala shɛli ta booni yila maa ni di gbunni lee nyɛla wula dibaa bahin sochira buɣili, bimology. to tiri kpalila sochira buɣili ban puuna ban gari man maana n yɛrami. ti ni maani daadama ni bukaata shɛli din gari daadama ni ni maani ti bukaata to amaa ŋun kam zaa ha tim nuu zaŋ chaŋ ti niŋdi binshaɣu polo ti nini tiɣiya eh, a yi kana ti yuli niriba pam bɔhimi ni bɔ ka Dagbaŋ lee booni sochira buɣili maa ŋmɛhili m-bala ka buɣi shɛli m-be luɣishɛli polo ka booni sochira buɣili di kani ti vihira ti na bi nyɛli Di ti biɛni ka ti na bi vihi paani zuɣu, amaa ti ni vihiri na ti na bi nyɛli ka bɛ tiŋgbani yaa ka zadoya di bi ŋuni la sochira buɣili ŋmahili m-bala. Di zuɣu n-duhi ti maa na. Ehe, ka n lee lahi pahi yila puuni Shɛtabɔn, a ku be luɣ kam zaa ti puhira. A yili maa daa nyɛla a ni ŋme shɛli gbaai viɛnyɛliŋga, eeh, ka yɛtɔɣa be di puuni pam. To amaa, ti kɔhishihila bela ka paŋ ka ti yɛn shihi li. Di zuɣu, din tooi niŋ ka ninyula kpa nyɔɣu maa, Ka di bi waɣa. To amaa yɛtɔɣa ni ŋmani soonsi ka yɛli ka yiɣisiri tabila zuɣu, din tooi ti niŋ ka di niŋ wula, ka di yiɣisi shɛŋa. A ni yɛn lala yila ŋɔ, gbani gba yila m-bala. Luɣ shɛli polo a ni tooi yɛli ka bɛ yɛli ni buɣili yila m-bala. Buɣ shɛŋa puuni gbani gbani ka n di bi galisi. buɣ shɛli puuni gbani gbani kani di bi galisi n yɛla ka labi yɛla n labi yɛla n yɛla ya buɣili nyɛla tim di bɛ di ku ka chɛ tindana tindani ŋun sula tingbani malibu hali nyin tooi tingbana ka bi maan tingbani turon din gbaarimi amaa buɣulan tali ŋɔ di bi gbaara a ni ku taɣi maa n tooi ku dindi tima nti di buɣili ka buɣili maa mori buɣim ka chɛri nyɔhi ka daadama nim kanna ka bukaata maana ka buɣina buɣilana ee buɣili maa di lani m-bɔŋɔ nyini suli a yuli nya m-bala ka nam ka a di di zuɣu buɣ shɛŋa puuni gbani gba ni kani di bi zooi di zuɣu lala yila ŋɔ gbani gba yila n bala di zuɣu hali a wumba a nya ka tinzunsili ka di garigari di puuni ka tinzunsili ka bi di gabiri di puuni yaawa ti ma binana ni o ti boli ajiwa yaawa ti ma binana ni o ti boli ajiwa sochira buɣuli bi milo je sochira buɣuli balibu galisiya bin to boli ninvuɣu biɛɣu sochira buɣuli sokam ni woli ŋun je ni daadam lan be biɛhigu puuni, ka mali yuli ka niriba pam diri o daafaa ni o lɛbi sochira buɣili ban puuna ban galisi gari ban maana. Di zuɣu sochira buɣili di balibu di galisiya amaa n-lee ku wan ni ŋmaagi la jia ka a nyeli viɛnyɛliŋga. a yi ninvuɣ biɛɣu ŋuna, ti mali o je. O yɛn chaŋ ti niŋ ŋɔ, ka yi zaŋ o ʒili n-yili yili yili ŋ-ŋɔ ŋ-ŋɔ ŋ-ŋɔ ŋ-ŋɔ ŋ-ŋɔ din niŋdi ŋɔ ka biɛŋ ŋɔ. Biɛɣu la ka o sani niŋ din soli. Ka bɛ yɛn niŋ bɔ yɛli o wum, ka o yɛl o ka di labiti biɛla, ka ŋumbɔŋɔ yɛli ka di labita hal bɛ ni tooi nyɛ sochira buɣili n-ti o bani wuma, ka yi kul yɛl o hal nti di yi o yɛla ni, Di nyaŋ ya m ma! yila ka yi yɛro shɛm di zuɣu ŋahili nyɛla la dini ŋɔ sochira buɣuli ban puuna ban n galisi gari ban maana biɛɣu ni tooi neei ka di sibi kɔɔli la hali ka foon ŋɔ ti firizira shee lan na kpihili n pɔi Ka bɔhim ma, lala kooni maa di sihibu puu m-bɔ ka n yɛri di puuni? Tɔ a zaŋ a bɔhibu bɔhi ma na, ni a yɛlimuɣisiri sɔŋ na ka n garigi la, bee a ni kooli ma bɔhima bɔhibu ka n labisi la, tɔ a puli m ma. Ban mi yi ti kooli ma ka bi bɔhi ma bɔhibu ka shiri shɛli ka ku yɛn ba wula, a ni ku yɛn ni zaŋ ŋɔ ti a ka a da deeta la, tɔ ŋun mali m ma. N. Di zuɣu ban puuna ban gari ban maana. Hal ni zuɣu ka ni a ku zaŋ ka teera. Yaandi, yi nyɛ yin kooliri bɔhiri bɔhisi, ka zaŋ sɔŋ na wɔsaa puuni? Aai, n na ʒin yɛli so, Tim ma liɣiri pɔi ka n naan labisi a bɔhigu. Ŋun baŋ ni m mini yɛl o la, ŋun kom e tim bini maa puuni yɛli m-ba o lana maa n-zaɣila n daa ka o lan bɔhi a bɔhigu yaa ka zakaa niŋ bom liɣiri na pɔi ka a naan yɛli ma li? so yimina n ti yɛli ka ti shɛhira dina bi niŋ amaa i bi yɛli a gba dihi tali ni mali paɣaba ni bihi o n wuhurimi ya ka n tuma nyɛ bɔhisi labisibu ka n tuma n bala a yi kooli bɔhima bɔhigu bɛ a zaŋ sɔŋ ŋmana wasaap ni ka n ŋmɛ ka na bi gariga ayi din pa n tuma n tahi ka n na bi gariga n gbala biɛla n tuma puuni Hey. Amiya, di zuwe pam ka kpa nyuya sɔŋ pina ni naa bire. An kpaali sɔŋ pin shɛli guna ka ti pa nyuya n tam lala pin maa din yɛla. To amaa man bee n tam pin maa yɛla. Di zuwe pam ka mali daadama ni bukaata n ti tam nyim maŋ maŋ din yɛla ka nyin din ti saɣinda. Di zuɣu a yi sɔŋ ma kukoli, di ʒila yɛla dibaayi. Din tooi nyɛla a ni sɔŋ li shɛm maa di bi dɔni ma bee a'a n ka saha. Bɛ ni bela vuri shee ka ya yaa n yi yi ni ni kpe zaɣila kukuli ŋɔ puuni ka bi lan ti daadam nya n gba ni tooi tam. A yɛn baŋ ni Chinchɛŋa nyɛla doo shee a saawɔŋ ka saha nimaani a ni baŋ ni ka yi yɛtɔɣibihi m-bala. N yɛlimi, N foo ŋɔ yi zaŋ taai ka a guli wuntaŋ luɣuluɣu a baŋ a zuɣu ni miɣisi. Kool shɛŋa meeseji shɛŋa kɔŋko a ni yɛn risiivi ka amamaa n-nyɛ n yɔn la a maŋa. N nam n-zaŋ foon na ti so kaman wahu ni na wahu ka o kɔŋ foon na gbubu. ka o niŋ konko kamani ni ŋmaari ŋo to n kpihili mi ka ŋmaari maa fulai mood ka di bɛ ka ŋmaari ŋo di zuɣu n ŋmɛrila kuŋ tiri ninvuɣu shab ban kanna ti bohari bohasi ka taali nyɛli ni a mali bohari ka bohi amaa a yi bohi a maali a maŋa a bi tiri ma prɛʒa di mali hali ka biɛɣu ti neei kahigu n dalili tia bi nyɛli ka a yɛn kana ti tia ma amaa ninvuɣu yino n tooi ku buɣum ku kuɣula kamani five times ka a pii ka ka ti nyɛ o pun kɔɔlo ka di yɛn ni o di malila bohagu ni o bohi a bamba pira sabinli nyɛli sabinli n nyɛli to a yi ku lahi kooli yim ka di bi kpuɣi yaandi lala namba nyɛla wasaap namba n yi chaŋ ti zaŋ kooli a soŋ dagbam bi yɛliya ni sani n gbɛra amaa o zinli bi gbɛra n yi ti kana ni nya a ni bɔhi shɛm din tu ni labisi shɛm ni zaŋ soŋna to di zuɣu bilichi nima yaandi Ban daa bɔhiri sochira buɣili la din nyɛ shɛm la, din ka n yɛra maa, luɣ shɛb bɛ ni tooi boli ninvuɣ biɛɣu sochira buɣili, luɣ shɛli polo n tooi boli biyɛrigu sochira buɣili, ka sokam yɛl o n yɛl o je. Hal bɛ ni tooi boli paɣa sochira buɣili, a mali laa paɣa, yɛl o ni waa bi wɔn ni o kpɛri yaakaza yɛla ka o chana, yɛl yaakaza di kpɛri ni ka o ŋmara ŋmari ni, n jaŋ o ka o niŋdi li, di kooni saɣiri yuŋ ka o koona. Di zuɣu hal n yi di tiŋgbani ŋun kɔŋko yɛn biɛhi naai li tiri o ka o wum a ni yɛli shɛm maa, ka a paɣimbila chɛ li ka o chaŋ. Yim o yɛla ka o chaŋ. a yi ti mali paɣa ka ku tooi zali o zaba ka di kubu ka ata nyin pahi o suɣulo ka pala ŋun kuwa ka taɣi kuli so hmm? di zuɣu yaandi bilichi nima ti yaa kuli kana ni ti ti zaŋ shɛli zaŋ sɔŋ n bala n nyɛla niriba n kana ti bɔhiri lala vidiyo maa puuni sochira buɣuli bɔ n nyɛ sochira buɣuli bɛ shɛta buɣuli yila maa wula n lee nyɛli eh, gbani gba yila n bala ban mali gbani gba ka wari di waa bi mini yɛda tɔɣa shɛli gbani gba malila waa ka buɣuli mali waa ka a kuli chaŋ so bolli ka bi tira ku kpahari waa maa ka ka bi kuli ka saɣara ka di mali di baanga ka o yiini ka bi saɣara di zuɣu hali shɛŋa biɛni ka ka lala yila maa puuni di zuɣu ka shɛŋa biɛni sapashin ni yila n bala di niŋ ka bi chaŋ ti kpɛ gungoŋ ka nyɛ nasara ka labiri bi yɛ kpɛrili dintam ka kawuna pa diri o maŋa ka o pie jɛnfo ni dɔhi o tooni ka doli ba ka pa ŋmɛrili niŋ o ka o pa diri o maŋ kuli o yi kpɛrili di puuni yili bɔbili ka o yili di puuni di shɛŋa bɛn sa pa shini yila nyɛli zɔri kum ye kum nyɛla bo ka o naa zɔri kum ye kum nyɛla bo ka o naa yi bɛ bɔri kum shee ka ku zɔri ginda ni doo ka gbaabo bi kurila doo ka chɛ doo gbaari o doo kpee ka di kaɣali naawuni chɛ sapashin ni dagbaŋ ŋmɛri ni puɣi naa yaw toli naa zuɣuni ka ŋmɛri ni puɣi naa yaw di yɛlila zuɣuni ka ŋmɛri ni puɣi naa yaw kumu naa zuɣuni naawuni chɛ sapashin ni dagbaŋ eh, dagbamba yɛli naawuni chɛ dikpuni ni viɛla ti yaba andani jɛŋgbariga wɔntambiri wɔntam naa bi sɔŋ ka yɛn kɔbi tin ti bɔya ta yiɣa ni yo bira bila gɔhi n tiligi ŋmɛra ni naawuni chɛli dikpuni ni viɛla ka kpambi ʒini tabili ka bihi paɣa wuni ma wula mila ŋun garima ni gari so ŋuna naawuni miyo